Bo ta bendishoná den tur muhénan, i fruta di bo barika, Hesus, ta bendishoná. Mi rumannan, un felis dia pa boso. Awe ta trinta i unu di òktober, e último dia di luna di òktober, luna dediká na nos Mama di Rosario, nos Mama Maria. Awe mi ke papia ku bo tokante e modelo aki, Mama i Maestra di Iglesia Katóliko. E ta mama i e ta maestra. E ta tambe e modelo pa kada un di nos. No hasi e ekibokashon bisando ku Mama Maria ta modelo i ehèmpel pa hende muhé. Sí, e ta modelo i ehèmpel pa hende muhé dor ku e tambe ta un hende muhé, pero Mama Maria su papel divino, su papel spiritual, su papel di entrega, ta hasiel e modelo pa iglesia den su totalidat, esta hende homber, hende muhe i mucha, humanidat kompletu, ta haña den Mama Maria e ehèmpel ku nan tin mester, ku nos tin mester, pa nos hiba un bida di birtut, un bida di entrega na Dios. Mi rumannan, Mama Maria ta forma parti di e viktoria di Su Yu Hesus ku a vense morto. Mama Maria ta modelo di victoria pasobra e no a entrega, el a lucha y el a keda para firme maske cu su curason a keda desbarata pa diferente spadanan mundano, pero tog el a keda firme den su fe. Su sí ku el a bisa tabata un sí pa un bia i pa semper. El a bisa sí na Señor i el a para den tur kos huntu ku su Yu. I semper for di kuminsamentu, e Eva nobo aki, e mama Maria aki, a bisa e Adam nobo ku ta su Yu Hesus, el a bisa di dje, Hasi loke E manda boso. Osea, Su obedensia a kontinuá. Su obedensia no a kaba na e momentu ku el a bira obedesido na Tata i ku el a trese e Salbador di mundu. Ora ku Hesus a kuminsá su bida komunitario i ku e tabata na e boda di Kana, el a bis'el, Mama, abo mester bisa mi kiko mi tin ku hasi, mi ora no a yega ainda. Anto Mama Maria Na su turno ta bisa e sirbidónan, Hasi loke E manda boso. Ku otro palabra, kumpli ku loke Tata ta manda. Kumpli ku loke nos Señor ta bisa. Hasi loke ku nos Señor ke. Produsí loke ku E ke pa nos produsí. Ta e hende ku nos ku E ke pa nos ta, lubidando nos mes i entregando nos mes na dje. Mama Maria a kumpli ku esaki kabalmente. I ta p'esei e ta modelo di Iglesia. E ta Mama i Maestra. Mama Maria ta kubri nos bou di su mantel presioso i e ta warda nos di tur peliger. E ta yuda nos den nos desafionan ku nos ta haña den bida i e ta e kompaño ku lo ta huntu ku nos te na fin di tur tempu, meskos ku su Yu Hesus. Mama Maria meresé di ta venerá, meresé e lugá di honor ku nos ta dun'e. i di ke keda rekomendá bo i keda enfatisá, Resa bo rosario, mi ruman. Resa bo rosario i papia ku bo Mama Maria, Mama di Divino Miserikòrdia, Mama di nos tur, Mama di bon konseho, Mama di konsuelo, Mama digno di venerashon. Nos mester tin un relashon ku e Mama pa nos por tin un relashon spiritual ku e yu. Ku asina sea, mi ta spera. ku e lokenan ku nos a kompartí ku bo riba nos página Orashon i Mishon Santo Pia Kòrsou a sirbi di algu di rekordatorio di abrimentu di wowo spiritual pa nos por komprondé mas mihó di unda i pakiko nos ta hasi loke ku nos ta hasi pa medio di nos fe den Iglesia Katóliko. Te un otro oportunidat i ku Dios bendishoná kada un di nos na nòmber di Tata, di Yu.

i pordoná nos nos debe, meskos ku nos ta pordoná nos debedornan. I no laga nos kai den tentashon, ma libra nos di malu. Amèn. Gloria na Tata, na Yu i na Spiritu Santu, manera tabata na kuminsamentu, awor i semper, te den siglo di siglonan. Amèn. Nòmber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amèn.